San Mateo, capítulo 5. Ohechávo Jesús hetaha umi ijatýva, ojupi peteĩ yvy pu'ãme ha upépe oguapy. Hemimbo'ekuéra oñembyaty ijerekuévo, ha Jesús oñepyrũ ombo'e chupekuéra he'ívo. Ovy'a va'erã umi ohechakuaáva. Imboriahuha ipy'apýpe, chupekuéra guarã hína ñisãmbyhy yvágagui oúva. Ovy'a va'erã umi ohasa asýva, Tupã voi omoangapyhýta chupekuéra. Ovy'a va'erã umi ojejapo'ỹva, Tupã ome'ẽta chupekuéra yvy imba'eteerã. Ovy'a va'erã umi Tupã rembipotánte oipotáva ojehu, Ha'e ome'ẽta chupekuéra opa oikotevẽva. Ovy'a va'erã umi oiporiahuverekóva hapisápe, Tupã oiporiahuverekóta chupekuéra. Ovy'a va'erã umi ipy'apotĩva, ha'e kuéra ohesáta Tupãme. Ovy'a va'erã umi oporomoingo porãva, Tupã oguerekóta chupekuéra ita'ýra ha itajýra ramo. Ovy'a va'erã umi ohasa asýva Tupã rembipota ojapógui, chupekuéra guarã hína ñesãmbyhy yvága oi'oúva. Pevy'a va'erã pejeja'o ha pehasa asýramo, ha oje'éramo pende rehe opa mba'e vai, che ndive peikógui. Pevy'a ha pende py'arorýke tuicha jopói oñeme'ẽtagui peẽme yvágape. Péicha avei maranduhára kuéra ohasa asy va'ekue peẽ mboyve. Pe ningo jukýicha hína ko yvy ári, jukýna he'ẽvéiramo ningo ndaikatuvéima oñemohe'ẽ jevy. Naiporãvéima mba'everã. Upévare oñemombo okápe ha oñepurumba hese. Pe ningo mba'erendýicha hína ko yvy ári, peteĩ táva oĩva yvyty ru'ãme ningo ndaikatúi ndojehesáivo, avave ningo nomyendýi mba'erendy ha upéi omoĩ mba'yru guýpe térã tupaguýpe. Yvate katu oñemoĩ ohesape hag̃ua opa óga ryepýpe oĩvape. Péicha aveíke Peñeha'ã peẽ pehesape opavave renondépe, ha ha'e kuéra ohesávo pene rembiapo porãngue omomba'e guasúta pende ru yvágape oĩvape. Ani peimo'ã che aju hague amboyke hag̃ua Moisés rembiapokapy térã umi mba'e maranduhára kuéra ombo'e vaekue. Che ndajúi amboykévo umíva, aju umíva ojehupa hag̃ua hekoitépe. Añete ha'e peẽme, Yvága ha yvy oĩ aja mba'evete asy ndojepe'amo'ãi Moisés rembiapoukapýgui, ojehupa peve umi mba'e ipype oĩva. Upévare, upe omboykéva Tupã rembiapoukapy ha ojapo'ỹva pe michĩvéva jepe ha oporombo'éva péicha ojejapo hag̃ua, upévate pe michĩvéva Tupã osãimbyhývo yvágape. Upe Tupã rembiapokapy ojapo ha oporombo'éva katu, tuicháta. Tupã oporomosãimbyhývo yvágape. Upe Tupã rembiapoukapy ojapo ha oporombo'éva katu, tuicháta Tupã osãimbyhývo yvágape. Che ha'e peẽme, ikatutaha peg̃uahẽ yvágape Tupã osãimbyhyhápe, peẽ peñeha'ãramo pejapove Tupã rembipota, umi Tupã rembiapoukapy ombo'évagui, ha fariseokuéragui. Pe peikuaa oje'ehague yma pende ypykuérape, aníke reporojuka, pe oporojukáva oñembojovakeva'erã. Che katu ha'e peẽme, opavave oñembojovakevarã iposy haguére hapicha ndive, ha oiméramo he'íva hapichápe nde výro, upéva ojererahava'erã karaikuéra renondépe. Ha pe he'íva hapicháre, Nde aña ra'y, péva ohóta ochyryry aña retãme. Upévare, rerahakuévo hína ne mba'ekuave'ẽ altárpe ha ne mandu'a sapy'a nde rapicha ipy'avaiha nendive, eheja ne mba'ekuave'ẽ pe altar renondépe ha tereho nde rapicha rendápe. Eñemoĩ porã raẽ hendive ha upéi katu eju altárpe ha eme'ẽ ne mba'ekuave'ẽ. Oiméramo nde rerahaséva ñembojovakehápe tapére, ndéve ikatu aja gueteri eñeha'ã eñemoĩ porã hendive. Ani ágã upéi nemoĩ mbojovakeha rapyhápe, ha ha'e nembohasa umi nemyakãsã ha nemoĩtava yvyrakuápe. Añetehápe ha'e ndéve, upégui neresemo'ãi neremyengoviapái peve mbojovakehára oity va'ekue nde ári. Peẽ peikuaa oje'e hague yma, ani reporomoakãratĩ. Che katu ha'e peẽme, oimeraẽ oma'ẽva peteĩ kuñáre ha oguerekose chupe, upéva ku oikómarõ guáicha hendive ipy'apýpe. Upévare, nde resa nde reraháta ramo tembiapo vaípe, enohẽ ha mombyry emombo. Iporãve niko ojehundi nde rete michĩ ra'ymi aña retãme rejeity rangue nde rekovete. Ha nde po nde reraháta ramo tembiapo vaípe katu eikytĩ ha mombyry emombo, iporãve niko oñehundi nde rete michĩ ra'ymi aña retãme rejity rangue nde rekovete. Oje'éva ku avei, oimeraẽ opoíva hembirekógui ome'ẽ va'erã chupe kuatia he'ihápe opoeha chugui. Che katu ha'e peẽme Peteĩ kuimba'e opoíramo hembirekógui ha ndaha'éiramo omenda'ỹva'erã haguére ojuehe, hese opẽta hembirekore oporomoakãratĩrõ omenda jevývo. Pe kuimba'e hese omendáva oporomoakãratĩta avei. Peikuaa avei oje'e hague yma pende ypykuérape, Ani repyrũ ne ñe'ẽre pe Ñandejára renondépe reme'ẽva'ekue, che katu ha'e peẽme. Ani peme'ẽ pene ñe'ẽ mba'evéicharõ, ani yvágare, cháke upéva Ñandejára guapyha, térã yvýre, cháke upéva ipyenda. Ani Jerusalén rehe, upéva ko mburuvicha guasu Tupã táva. Pene akãre jepe ani peme'ẽ pene ñe'ẽ, peẽ ningo ndaikatúi pejaposéramo jepe, peteĩ penakarãnguénte jepe, pemyapatĩ, térã pemohũ. Peje'uei, Héẽ! Térã nahániri. Pejevéramo upéva ou pe ivaívagui, peikuaa oje'e hague, oimeraẽva ohesamombúramo hapichápe ha'e ojehesamombuva'erã, ohay'õramo hapichápe oñehay'õva'erã. Che katu ha'e pene, Ani pemyengovia pe ivaíva ojapóvape pende rehe. Oĩramo nderovapetéva, emoĩ chupe hovái ta nderovapaite jevy. Oĩramo ndererahaséva mbojovakehápe, oipe'aségui nde hegui nde ao, eheja togueraha avei nde ahoja. Oĩramo oguerujaukãséva ndéve imba'epohýi una légua, eraha chupe dos légua. Oĩramo ojeruréva ndéve, eme'ẽ chupe upe ojeruréva. Oĩramo imba'eporuséva, eipuruka chupe. Peikuaa avei oje'e hague. Ehayhu nde rayhúvape, ha nandea'éi va'erã nde rayhu'ỹvare. Che katu ha'e peẽme, pehayhu umi pende rehe ija'e'ỹvape, ha peñembo'e umi pende mbohasa asývare. Péicharõ, Pe pehechaukáta pejoguaha pende rúpe oĩva yvágape. Ha'e ningo oheja kuarahy ojope peteĩcha iñaña ha imarangatúvape, ha ogueru ama hembiapo porã ha hembiapo vaívape g̃uarã. Mba'éicha rupi piko Tupã omyengoviáta peẽme pehayhu ramo umi pende rayhúvapente? Péicha nga'u piko ndojapói umi viru ombyatýva táva Rómape g̃uarã? Ha pe ñe'ẽramo umi peikuaavapente, piko mba'e oime iporãvéva pejapo? Umi tupãre ojerovia'ỹva jepe ningo.